Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр булка туттуллар тэрил, булт ньымаларын сиэрин-туомун туһунан уонна былыргы хаһыылартан көстүбүт сэдэх маллар тустарынан кэпсэтиэхпит. Ол туһунан биһиэхэ кэпсиэҕэ саха түмэлин этнография уонна археология салаатын сэбиэдиссэйэ Василий Васильевич Попов. Тимин кэпсээммин саха итэҕэлиттэн саҕалы. Тоҕо диэтэххэ, Саха итэҕэлинэн туллан турар эйгэбит ойуур да буоллун, ойуур мастара да буоллун, күөл да буоллун, үрэх да буоллун, кыл да буоллун, бары иччилээхтэр, мин диэннээхтэр. Ити кыылларбыт олох олороору төрүүллэр. Кинилэр бэйэлэрин айылҕа төһө биэрбит анаабыт олохторунан олорон ааһыахтаахтар. Ону биллэр турар булчут ол күөгэр күннэригэр сылдьар кыылы өлөрөр аньыы бөҕө буолуо. Ону булчуттар билэллэр. Ол иһин эддэттэн бултуу кэлбит сирдэригэр дьэ ааттаһыы, көрдөһүү сиэрин-туомун ыыталлар. Ол дэбдиттэ саҕаланар орохто дэбдиггэ дииллэр икки өйдөбүллээх ол гынан иккиэн биир өйдөбүллээхтэр бу дэбдиргэ диэн бу саҥа биир көрүҥэ то сылгы сиилиттэн өрүллүбүт бу уһунбуя Олоннор буоллаҕына туох айыы саҥаматыттан атына диэн бу манна эн булчут биллэн турар туохтарын оҥоһуктарын бу бэлиэлэрин ыйыыллар быһах да буоллун туох ох саа да буоллун батыйа да буоллун батас да буоллун кыра оҥоһуктар ыйыыллар онно бу Күндүтүүлээхтэр түүлэрин ыйыыллар, көтөрдөр түүлэрин ыйыыллар. Ыйаан бараннар дьэ ол бултуу кэлбит сирдэрэ ыйыыллар уонна дьэ ол сир иччититтэн Байанайтан дьэ көрдөһөллөр, ааттаһаллар. Бу кинилэр кыһалҕаттан кэлбиттэр. Ону тэһэ калларынан бэйэлэрин ааттарын кистииллэр. Үчүгэй булту көрдөһөллөр, аһаталлар сирдэрин, уоттарын, киһилии сыһыантан саҕаланар, киһилии кэпсэтииттэр. Дьэ ол кэнниттэн дьэ сыыйа-баайа дьэ ол сиргэ хоноон, өрөөн, иэннээн бараннар биирдэ бултарын хаалыыллар. кэллэ-кэлээт ол хаампытынан кэрийбитинэн барбаттар. Дэбдиргэни бултуу кэлбит сирдэригэр ыйыллар уонна булланы бултаан бүтэн баран дьэ бараллара саҕана эмиэ дьэ махтаныы кэриэтэ эмиэ эмиэ дэбдиргэни тэниитэ ыйыыллар. Дьаны кэпсээммитигэр булт тэриллэригэр тохтуоххайын бу мин тутан турар Батыйа диэн ааттанар. Бу батыйаны үксүн эр дьоннор булка, бултуу, балыктыы, айанныы бараллара маны тутталлар. Бу үксүн ити булка айаҥҥа туттуллар. Айаннаан быһаҕы солбуйар, сүгэни холбуйар, аньыыны холбуйар. Оттон булка бэйэтигэр буоллаҕына, туох бу батаһы ордороллор. Ордук эһэҕэ эбэтэр ити ууну туораан иһэ тайҕыы дуу, дьиикэй дьиикэй табалар дуу өлөрөллөр бу ботоһордорооллор. Эбээннэр эбэҥкилэр, ордук эбэҥкилэр батыйаны хаһан баҕара уһун уктууллар. Өттө. Оттон сахалар кэннэ бу кылгас уктаах буолар. Бу туга биирдэ уһун синньигэс буолан уонна ыарахан буолан өлөрө күүһэ улахан. Ууну туораан иһэр тайаҕы кыл табаны ситэн тыынан ситэн бэт тэйиччи соҕус тэйиччи соҕустан Бэйэҕэр куттала суох тэйиччиттэн холкутук дьөлө анньан дьөлө анньан өлөрүөхтэрэ сөп. Бу мин айаны тутан олоробун эбэтэр орохтор чаачар саа дииллэр. Дэ бу сүрүн тутулларын иһиэхэ көрөөччүлэргэ көрдөрүм. Бу тукурмаһа чаачар диэн ааттанар тит мастан оһоллар бууланы кирсе Үксүн оттон тайах тириититтэн өссө чупчулаатахха өрөҕөтүн тириититтэн оҥороллор. Мантан бэйэтэ эмиэ оҥоруу ньымалаах. Бу чаачары эмиэ бардылар да тиит маһы көрдүлэр быстылар игин диэн буолбатах. Маны эмиэ эмиэ бэйэтэ туһунан ньымалардаах киин маһы талаһатыллар тиит тиит мастан.

хаара хаайар гыналлаах. Чэ, куобахха үксүн тутталлар уонна бу тайахха. Күнтүтүүлээхэ төһө кылларына туттубаттар. Саһыл иэниҥэ бултууллар диэн баар. Обунан баран түүтүн буорту гынымаары күнтүтүүлээх үксүн сохсонон ылаатыллар. Сүрүн Булпут диэн тайах кыыл таба эбэтэр тор. Үгүстэр билэллэр буолла. Диди куобах буолла. Куобах ороҕун булан баран чаачап турар сирин табатык турурукка сирин булан баран анараа түөр мин сөптөөх маска кылбын баайабын эбэтэр ол маһым суох бэйэ пыллаана маннык мас бэлэмнээн барна Батыран ньыгабын, кылбын баайабын, эптэ. Ол кылбын баайан баран дьэ бэттэх кэлэбин. Бэттэх кэлэн баран бу холобор бу кыҥыыр маспын батыран ньыгабын. Батыран ньыйан баран дьэ куобах ороҕор бу туохпун холобун батыран ньыгабын. Төһө кылларына бу кыҥыыбын Туох, куобаҕым үрдүгүн, куобах бааһырдыба гына таба тутатына өлөрө гына бу кыҥааммын дьэ холобун анньабын, хаарга батаанньабын. Хаарга батаанньан баран дьэ ити ол бу кэрдиистэрим бу көрдөрүүтүнэн кылбын тардабын. Бөтүрөө диэки аҕалабын. Уонна чаачарбын айабын иитэбин. Оттон биллэ турар куобах кенэ тэбиите кыра болланы күүскэ таппаппын. Таяқ кенен тыа калларынан илин күүһэ баарынан атаххар тиринен чиккетчи тардыҥын тардыҥын иитэр буоллаҕа дии. Ону ылла бу киирдэ. Бу эдбирэхпинэн эрийэ таттым. Эрийэ тардан баран бу эрийэ таттым бу бу кэллэ. Бу кэлэн бара бу чыычаахпар

Кылым томторуктаах, эбэтэр томторуктаах гына баайабын уонна бу маны ол томторугун кэтэттэгэ. Уонна дьэ ол үктээби хаарбын бүтүннүү көмөбүн, бу айабын эмиэ көмөбүн хаарына Бүтүннүүр. Онно дьэ отой бүтэһигэр дьэ барыта бэлэм буолбутун кэннэ тугун кыҥааһыным сөп дии санаатахпына дьэ манна кыттаҕына таба ытыаҕа дии санаан бара дьэ оноҕоспун эбэтэр оноҕос да дииллэр оскор да дииллэр. Ой дьэ туһаайан баран да уураҕын. Дьэ уонна суолбун эмиэ кистии аһаан эрэллээхтик дьиэбэр айанныыр буоллаҕым дии. Айа Куобаҕа диэн өттө кэпсээҥҥэ киирбит буоллаҕым. Ол санан хаан тоҕуннаҕына эт хаан баара минньигэс буолар чахчы буоллаҕа дии. Бу мин чаархаан тутан олору чаархаан кырынааска солондоҕо аннынан оҥоһуллар. Бу тула өттө туох талах тутулуктаах тутулуктаах бу талах тутулугур буоллаҕына чаачар кирсилээх чаачар бу талах сулатынан Бааллыбыт. Иитиитэ буоллаҕына иһин биир айаны иитэр курдук. Кирсибит кирсибитиэр элбэрээкпитин эрийэ быраҕа тардыллар. Тардыллан баран бу Чыычааҕа бу баттык мас, бу бу дьэ кырынааҕы баттык буолуоҕай, бу баттык мас Солоҥдону. Бу ма итэҕэстээх бу чаачар чаархааммыт манна туора мастаах буолар. Ол туора маспыт ортотуна үүттээх уонна бу манна мэҥиэ ууруллар. Ол үүтүгэр бу иитэ бара бу чыычаахпытыныттан батыра анньабыт хайаҕаһыгар солондо дуу кырнаас да кэлэн ол туора маспытын мэҥэ сиэри таарыйдаҕына босхо барар онно баттык хам баттаан кэбиһэр булчут бултуйда чаархан үлэтэ ити курдук күндү түүлээҕи сахалар бултаатахтарына сиэрдэрэ туомнара эмиэ атыннаах. Холобура, сахалы дуу, бедери дуу өлөрдөхтөрүнэ күндү ыалдьыты көрсөр курдук диэлээхтэр көрсөллөр. Тэ тэлгэһэ киирэн баран булчут Дьиэлээхтэрин ыҥырар, үөрэ-көтө бары көрсөллөр, туохха сорох суруйууларга дьахтар мааны хонуулар суулууллар, сорох суруйууларга оннооҕор кылдьыы кэтэрдэллэр. Уонна буоллаҕына аанына буолбакка, түннүгүнэн киллэрии диэн баар эбэтэр оһох холлоҕоһунан угаллар диэн баар. Дьэ дьиэҕэ киллэрэн баран мааны ороҥҥо сытыараллар Үксүн Кэтириин орон буолар, онно хоноһону ытыара курдук суулаан ытыараллар, туох атыыр атыыр боллоҕуну эр киһи бэргэһэтинэн, тыа боллоҕуна дьахтар былаатынан сабаллар диэн эмиэ эмиэ суруйуулар бааллар Үс күн устата идиэйэлээхтэр улаханнык кэпсэппэттэр, туттуна сылдьаллар, улаханнык тыаһаабаттар-быыһаабаттар. Уонна кэлэ-бара сылдьаннар ити күндүтүүлээҕи саһыл да буоллун, бэдэр да буоллун, тумсун арыынан сотоллор, айаҕар сыаны даҕайаллар диэн кэпсэнэр үһүс күннэрэ дьонно тириитин сүлэллэр. Тириитин сүлэн баран кыылы бэйэтин сорох сырыыларга холбо оҥорон бараннар, холбо иһигэр ууран бараннар, икки салаалаах тииккэ дуу эбэтэр икки тиит чугас-чугас турар буоллахтар, ол икки ардыларыгар кыбытан кэлэллэр. Тутун араҥаска харайыы курдук буолар. Эбэтэр бу мин икки тыһыынча сэттэ сыллаахха Таатта улууһугар Хатыҥ Халла диэн сиргэ биир төгүрүк быһыылаах сир түһүүтэ баар этэ. Онно хаһыыбытыгар кыра баҕайы уҥуохтар көстүбүттэрэ. Оттон бу Дьокуускай куораттан Доктор биологтар тахсалар үлэлээбиттэрэ. Олору кытта хаспыппытыгар бөдөр бэдэр көмүүтэ көстөн кэлбитэ. Араа ол сүлэн бараннар араҥастаабатахтар, сиргэ көрбүттэр. Итилэртэн хайата былыргыныы диэтэхэ этэр уустук, Иккиэннэрин туттубуттара буолуо, араҥаска да харайыы, сиргэ да харайыы туттулла сылдьыбыта буолуо. Ити курдук туох киһилии сыһыаннаһаллар, күндү түүлээҕи бултаатахтарына үөрэллэр-көтөллөр, ыалдьыты көрсүбүт курдук көрсөллөр.

Үһүлэрбэ хайда бултуулларын, аҕам, эһэм хайда бултуулларын көрбүт киһибин. Уонна бэйэм даҕаны кыра да бултааһа диэбитим бу улуу иһэрии кэнниттэн. Онно былыргы киһи дьоннорбут бултуу тэриллэрэ диэн холобур бу кыһын куобаҕы түүлээҕи бултуулларыгар бэйэлэрэ оҥорбут туттар сэптэринэн бултууллар этэ бу айа диэн куобахха куобах айата дьону эһиэхэ билигин мин хайдах иитиллэрин хайдах уонна куобахха манна тыгаа таххан иитэн онон куобахха хайдах айалыылларын көрдөрөөрү кэлэн турабын дьону бу Тутан кэлбит малым дьэ бу айа массыына тиил массыына оһуллар бу кэспиэтэ диэн буоллаҕына тирииттэн оҥоһуллар тириит түүтүн кыһыахтаан суох оҥорон баран дьэ бу инчэҕэйдик хатан буотун боробулуоха курдук булан аҕалбыт бу быа Бу маны кыратык тиимтэ түһэллэр. Онтон бу буоллаҕына, дьэ, аайа холоруга диэн хаамай дьэ маны иитиллэр тэрилэ. Бу манна аалан дьэ ол бурдуугаан бараннар бу самострел диэн ньуучалыыта. Дьоно холоо манна бидим тартан көрдөрүөҕүм. Аны маны иитэргэ буоллаҕына, дьэ, бу холо диэн баар. Бу манан дьэ сыаллаан, бу маннык кыылга олоҕу куобахха, саһылга хайдах иитиллиэн сөбүй диэн баалан дьэ бу мээрэдинэр мастара, ол иһин бу холо диэн холобур диэн холобурдааһыҥҥа курдук ууран көрдөрөн дьэ төһө үрдүгүнэн аналларынан бу барыахтааҕын он бу Ая оноҕосторо бу ону чоҕол бу төбөтүн буолла ырба дииллэр, бу ачаах ырба диэн икки халаалаах. Онтон бу буоллаана сулух ырба диэн, сулугур ырба диэн. Не бу бу сама стрел дьол ньучалыта эттэххэ оноҕосторо стрелата. Янам билиэн мин эһиэхэ иирэн көрдөрөн бу үрдээх күүстээхтэри оны киһи илиитинэн тардан ииппэт онон дьэ бу булар иһин биир манна карго олорон эрэ дьэ маны иитэллэр дьэ маны бидиэн мин үөдэ тымныытын иһин бурдук бултуу алты үөрэммит дьон тымныыттан куттамматтар дьэ бурдаалан бурду угаллар олоругун бэ элбэлээх диэн дьэ бурдук дьэ уонна мада атахтарынан тардан

Дьэ, дьах таас гына түһэн иннэ бу чаачара үрдээҕин туохта өҕүлүннэ киин мас буолан дьэ билигин биһи да мана бурдук бы ария делятибет то она то мана мы мана тохтота гына будди тураран кабиһэбин дьэ бу Саманан холой курдук куобах ороҕо ааһа дьэ бурдук. Манан бу куобах ороҕо ороҕура ылааты куобах мана пас өрүүтэ сылдьа сыра дьэ ол онно биһи иитиэхтээх мана куобах кынан ааһан истэҕинэ ону ытан өлөрөр гына дьэ онно бу туох баар холо диэн мас бу мас буоллаҕына бу биир Муҥур сүөм. Бу куобах оруобуна үрдүгүн саҕа буолар. ойон иһэр куобах. Онтон бу үөһэ туолла таатын кыылга билэтэн оҕолуу быһылаабыт, бу саһылгагын буолуо. Дьоно биһи куобах кэнигэр тохтуубут. Аны манна будда тиийиилэр бу холуоһа мас диэн дьэ манна мастаахтар. Онон аҕалан дьэ буҥуор ханан будду иилэҥ үһэрэҥ дьэ Ити бу буоллаҕына кылыы диэн. Бу кылтан оҕуһулла маҥан кылтан. Ол гынан баран дьэ ол куобах кыыл көргөтүн диэн хаамай кыл синньигаһын талаллар эбэтэр хахалар этэллэринэн тыһы кыл диэн Атыыкыл буоллаҕынан ыйда модьу буолар. Дьону төһө кыаллаанан тыһы кылы булан онон туттан онон кылыы оҥостоллор. Маны куобак уонна ол саһыл атын да туохтар оччо көрбөттөр. Аны дьэ бу аалаҥа дьэ бу холон аттыгар да бурдук хаарга батыра баттыгын. Олобу дьэ бу ити тиҥинне Дьэ, аны туран, билиҥ хаарбыт чарааһа бэт, ол иһин дьэ бу ытаан барыта кэйэн көрдөрүллүбэт. Иннээҕинэн дьэ бу куобар оҕонон ааһан иһэр дьэ оруовун эти бу кылыын буубудду буолуохтаах. Бу аллара эти баһардыллыбы сиринэн. Тэтиирдик Онтон дьэ билигин айабытын аҕаламмыт. Дьэ манна

ситииттэн эбэтэ онон кыһын туттарга-хаптарга үрдээх үчүгэй буолар. Ньылбырхай уонна туохтаан сөдүөстэн бааллан хаалбат. Бата дөбөннүк сүөрүллэр, баайыллар. Дегуддоките холобур бу уһун буолбут эбит, ону мен кылгатаммын ити дэ кылгатан бердим. Бу дьэ элбэрээхтэрэ хаамай. Дьэ билигин манна аламмыт оҕо дьэ кылыыбытын иилэбит. Бу биһиэнэ бааныга буолан туох солко быа сап дьэ бу курдук бу тонторукка иилэбиһэ бу

Сатаан оҥоруохха наада дьобу, кылыыбыт дьомму турар. Итини дьэ билигин холоон көрөрбүт дьэ бурдук. Аны манан аҕалан бу дьа маспытынан, сыалгыр маспытынан буду туруорабыт. Балларан аһыдьа, дьону бурдук булуохтаах. Бу бурдук куобах ити үрдүгүн саҕа. Дьону маны биһи Хаары Хадаҥа эбитэ буоллар, манна хаарга бурдук ыаһаллара баттаан, киһи көннөрүөхтээх этэ. Ону ити бурдук дьэ итиирдик дьэ бурдук дьэ туһаайдыбыт. Аны маны ылан эбиэбит дьэ. Манан холоон көрөн биһи айабытын ииттибит. Дьонтон бүтэһигэ дьэ хаамай дьиннээ дьиннээнэн дьэ бу куобахха хаманы бүтэһигинэн иилэбит. Сүрдээх бу кутталлаах. Дьэ холо бу даалан дьэ манна бу уктубут. Дьэ утийды сыаллаан турар ити. Ханан барыахтаан ити билии көрдөрдүм. Убуматпыт туһайыттан барыахтаа боруовна. Бу

Будда кэллэ даҕаны маны кылы- кылыыны төлө таттаҕына сразу ити куобахха тиийэн түһэр. Оо, соботор эҥээс буолбат ити Дэтинник Ону дьэ булчут киһи кэлэн көрдөҕүнэ бу маны бартан хаарынан көмүллэр. Ону бэйти хаар суох булан кэлэн көрдөрбөтүбүт. Куобах көрүү хоқтаах. Ону дьэ кэлэн булчут бастаан көрүүтэ кэлиитигэр оо дьэ айам кытыраһата диэн буолар хаар үрдүгэр. Ол аата эстибит диэн буолар. Онтон итини хаанынан бүрүллэһэтэ буола ол аата куобах кэлбэтэх диэн. Ону дьону ол айа кытары сатар буоллаҕына, конечно, бултуур киһиэхэ сүрдэ үөрүү буолар. Дьэ ол нама куобаҕын ханна барда, таппарбыт да уһуох дуу диэн эмиэ биир бутуунан боппула үөскүүр. Ону үчүгэй айаһыт киэнэ хабанна бэйэтин кэнтигэр ойдой буттан кэлэн түһэн онно сүрэххэ түһэртэр буола да араас өлөр. Хороох буоллаҕына сыыһа түһэттэрэн иһигэр түспүт буоллаҕына бу ырбатын хаманы соспутунан ханна эмэ тиийэн баран онно биирдэ өлөр. Оннук. Онон дьоҕу булчут төһө бэргэнник, төһө үчүгэйдик үөрэммитэ дьэ бу мантан барыта көстөр. Бу иһин сөпкө оҕус түһэриллибит. Конечно, сүүрөҕө будекынан буолуохтаах этэ. бу бу диэкинэн айыканинан тоономо бу куобак уһаабат онно өлөр дьоо диһен дьо бу ая куобаҕа диэн хобообот этэ минньигэс булар ол иһин дьа ая куобаҕа диэн булар аһылыкка хаамый күндө булт буолар. Туһах кэнинэ быдан ордук. Туһаххар буоллаҕына тоҕо куобаҕын мөхсөн, хайаан сирдээн собуур. Онон айа куобаҕа диэн күндүкэтэн сиир буолар этибит. Тирдек. Абуучайбутиан тыатааныбуоттаатахпытына, бука барытын Бэйэбитин күүспүн иһэн баран барытын нэһилиэнньэҕэ түҥэтэн аһар этик, онтубутун атара диэн ааттыыр этибит. Оннук атаралаан баран ыалларга бары түҥэтэн аһар этик. Мин биир сыл икки эһэни ийэбитим. Он улаханнаах кыра эһэтэ. Ону киллэрэммин

аһа диэн дьону ылан үллэстибиттэр этэ испииһэгинэн мостуруосуой билиҥҥиннэри бары үллэстибиттэригэр үллэрбиттэр үс ордо аҕабыт үөрөкө тэһийэн барарда үөрүүкэлэрэ болуулара махталлара улахан буолара этэ ол үчүгэйэр эрдэ онуоттан хиэрэ туома диэн туох Спектакльмараҥҥын уокка ас кээһиэхтээххин уонна ити токум оҕоҕону тыаһа тыаһыахтааххын уонна күн хаҥаҥас суохтааххын туохтааны бэрээдэк бөҕө буолуохтаах оччоҕуна буоллаҕына эһэкээни үтүө буолар аны эһэкээни муостаан мараҥҥын кэлин иһэҥҥин

Оттон иннигэр лохомоҕой лөкөй тайахтыы туһу тайахтыы тура буоллаары эмиэ ыппаккын. Оннуга быытай баайыр. Ол билиим буоллаҕына көрдүлэр даҕаны хаа барыйа буолладык туулаан иһэллэр. Оттуктар бары тайыы буол. Оттуктара бары иэстэриллээх. Уонна бултуһу туттаххына, ити хэкээни туттаххына, хаана улахан айыы буолар. Оо, ону Витя оннорбут сорохторо ытыталлар быһыылаах, онон улахан айыыны оҥороллор. Дьэ итинник былыргы обучай, былыргы обучайдьын больше оруннаах, ону тутуһуохха наада дии Ону тутуһарга оҕолоргутун үөрэтиэххэ наада. Оо, ону ийэ буоллаҕына үлүбэ бултаатыбыт эрэ үһү диэн кыргыһы диэх охтор. Лээтинмит Күндү доҕоттор, бу мин илиибэр эһэ баппаҕайын тутан турабын. Бу сахалар тыатааҕыны бултаатахтарына олус харыстабыллаахтык сыһыаннаһаллара тыатааҕы төбөтүн хаамай кырдьаҕас киһиэхэ биэрэллэрэ уонна бу чугаһынааҕы дьону барытын дьэ бу дьоҥҥо барытыгар бултаабыт бултарыттан түҥэтэн берсэллэрэ аны Бу тыатааҕы баппаҕайын, илин баппаҕайын кырдьаҕас эсэһиккэ биэрэллэр биэрэллэрэ. Онтон бу булчуттар бу тыатааҕы баппаҕайын илдьэ сылдьан харысхал оҥостоллоро. Дьиэҕэ эмиэ ыйаан тураллара диэн эмиэ кэпсэнэр. Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр булт сиэрин-туомун булка туттуллар тэриллэри уонна былыргы хаһыга көстүбүт бу бэдэри көмүү туһунан кэпсэттибит. Аныскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.